Kua lawe whaki nā ke me ātu ki ngā hī whātaha anga i tō pere anga, koe haina ngā hī whātaha anga koia. Katarina pea ko Uraki toku pea whawhetai ki Tuirangi ma i whenga marie koe ni pea ko ma tapu atu ki e tangata i whanua ma whina i whanua tong koto be i tonga ni ka pea ki muri mo whanau mai ki e proklama koe ni.

Hei a Tahawā ia, Ho, a tau papa, tau whoki mai e tōna ki ka ahua anō ia. Hei a ōna mamao he aho e tātoru tāwhā me i tō ngani. Whanau roa ki alu ki e whata whakataū i a koe a World Bank i Wāsingitone. Pea kai ki o nō whai o se whakataha, o se pēnga i whakataha nei Māui ngā kei kua wai pea o hau ki Hāmoa.

Ki te whakataha a Eri Development Sālhut, Eri Sālhut Development Conference, pea tōku whoki mai ko ia i he ātonaki. Koe ngā i whakatāhaia nāku lawe ki ai, koe, kua mea koe ia he World Bank. Nāi, nāi lava, kei u whakataha ai pea moe, Mai tō taha Executive Director ia koe une tokangāi mai ai ai ta whāki koe ni kawai tō ngāi ki Southeast Asia pe kawai mo tō ngāni ki IMF o kehe pe tāre ki ta koe ia pe kehe pe mo tāre ki ta koe ke World Bank ai ana mau rāuma whakataha. Pea koe ai lewa, pea moe e World Bank i Walean, pea moe Vice President i ta wha koe ni ki Selfridge Asia mo o Kauai pea mo Tonga. Na ma la wa fa ta, he na wa wa ti ai a ta wha, pea fo ko pea ha ka mata ke puna me ha ta ha no. Ka ne la wa nga i wha ta koe ai tol.

Wa fe wa noa. Ko uhi, ke la wa ta ria ki lo lo be wa na ta nga we o to ki a ke wa wa fe wa ta ka ma ta re wa. Ka ke wa fe wa ka ai te ta wa lu ko sta ri po ka ma ta no on in primena na ta mi ni e. Ai me ko wa pe. Ai ai na la wa ia. Pe pe pu na ma re wa ko ki ha mo o ha ko ki ha mo ko ko fa ta ko ko ka o.

Ahaua noa ai ma aua taha, pea ma ana fou me tohe ua wa ki hene ka te puna au koe ki Nandi, ki he, ki he, ki he mea koina e ako, ki he Early Childhood Development, tae mini fo, mati, koe, koe pure anga he tae mini, oku te kei ko Primary School pe oku nau, oku nau concentrate ai, ko te ke, koe whangi ako si asi, wa e nau whangi i. Early Childhood Development. Koe ka konga whoki au, kou tokanga ki ai e tama tuhi. Kou tau tokanga koutou ki ai, e Human Capital, e tau whanau ki a koi whakarere. Ta wai e whoki e whakaukau ia, ka pau e kai te tau tokanga ai, ai ki, ai ki tamasi ono, po ki tahine ono tau, taha ki tau, wha. Koinei e kai tēnei lava ki tō tāhea ko ia o develop, o pea koe o ene potential, pea koe nei, pea koe hono unganga te tonu koe tonu ki au kia ene poto, i he toenga koe nei mo ui, osi tōia ki raro e, o pāti e taha koe whai taimi koe nau pehe whao rerei ai, e tupu koe ki tō tā, ki si koe ia.

o Kirehe Investment e Saar Hote e ana tua Tongani me whakao ke Pasifiki pena e pena e pema minister ako i he mo e tare ki ta koia health ma me tare ki ta finance mo to mo to ta ako ne tonga i koia e ri Saar Hote i he i putunga e ako he ko he ko he ko e me a fo koia

Kona moni na to skill apuhake ai to koni mai ko ia world bank ki to ngani i nga i tau mai koni ki mui ni ko mea foke koni koe koe koe koe koe support ki e tau patseti na ke mea pehia ki mua ka ku o ku na honga support ko si ai pe ai foi pa nga pa weo ki to koni mai ke patseti ai au kawai pe a world bank.

ki he kano implemeni ke māu, e, na tātou ange. E ki mua koe ke, ke whakahiki koe ki a runga ke whenua miliona i wesa, e, ai rewa ki, e ki whoi konga he, i he, i whare paanga, na wipea ko Central Services Unit, e pure koe ne tatua. Koia. Wano uhinga pia no ai ki whoi mea koe ke nau tokanga, ke monitoa ngai whangi, a project, PMI i upo koe.

Ko e nga au e pea mo to koni mai a e Panke ko ia a Mamani, nei nei ha mo tara no kei Rorotonga e whakataha nga o ka pau nei whai ha to ka ngaki ai. Ko e mea kei ni whaka wa ta tolu ma re peko e me ai ma ka ne ko me ka mo sta no ma to ke nei ki pau pare ma i e mea ko ia. Tēnei e toronga whoro mai, kana is whai no whenga ina eke. Hoko koe nei ko i mea koe nei, ko i ki tau. Ko i ki tau. Osi, wha koe ta koe tau re soni he, osi lele e ki taia o fou he fo i, he fo i founga ko ia o kuna o tokanga mai ki ai, ke lele ai e mea ko ia. Ai ko fo i mea po kei to he ki tae tae min, ko langa whare a ko mo langa whangi i.

Ko Tokangaia ke kipi a Karen Foa hai ngahi wheitu ko ia. Ka te wi lawe ke sio koe ke he whi ai ti a 19 tahi wa. Hai fo ke sio ia koe ke he hoko mai. Ko Tongariro fo no are ai e taimi. Aina ma ware na mata no piki ai.

Sai, na mau hanga rewa e ria koe na mau to kanga ki ai, na mau to kanga rewa ki he community development bea mo e agriculture, I mean here ko hala koe ki agriculture. Whiti pea pea mo e whakau kau koe ki tano i nga whani a. O si o pea kei ke maa se ni te aheni ke lawa liri a ke tau ki panga koe ni, pea koe whoi mea ia na mau.

kia moe health, pao pea ke whaea tō kanga ki ai, a ia nā māu tō kanga rewa ke whoi, ke whoi mea koe ia wai soft component ba moe hard component, kua uhinga pea soft component ni, wai mea tō kanga ke sio ke silapa, pea moe structure o ia kō, moe mea koe ia, hei o ka wai koe whea ke. Establish Early Childhood Keep a link e primary school koe Ai a mau Nei koe system ai a koe na na whema peke Whai na review koe ia Pea wale ba moe fo i hard component Ai fo ke hiki e mea Ai ofisi a koe wai fo ke langa e palamenti e whi eria koe ia Po ai ke nau hiki E whema au ke nau o ka wheitu Waha wheitu waha senit ke langa ai ka nau hanau, hanau whare, Arukahena o Ngāi Administration, hai koe whai mea ia tāhana e kāwai, pa koe pea me whare maha ki kō wawau ki health, o wai paropare mai ia e structural, paropare mai ia e whare maha ki o wawau, he woi, he woi wing e tāna, ma wai woi sei i lalo, i longa pe, aia e whi māu ke wha who o mo ia, aia koe whoi, koe whoi heart component ia he ongo whoi.

I Government Electronic Financial System Project, ko nā Māui pea ia koe. Koe mea ni tau wha lau koe nei i ka wā me ni koe mea. Ko ilo pau ia o ko o ti pei ti. Ka te uki whakahoko pea ni. O ko koe ko mea whakoi ni o asiki tu ai. Ka koe tai mini e tu kunga ko ia o e. Ko ngen ka ki asiki tu hangoi hala. Ka kai e siok tanu e hala. Ka koe mea koe, kai kai ke tau whengai ke whakarerei ia, koe tau development ke he kai ke mea ia, he kai ke lawa ia o mai ki o runga. E koe ana koe whetū taki mō muri tau tōmu i tau tōru ia, ia ai. E tēnā, o mai nā tōu e mea, kai ke lawa ia o māu, he taimi pē koe ia, nāu tare nā tōu ki a, ka whoi i ke ua, pē whia, ka noa. I mea nei ko Minister Palmer, I need ke test pōti, Kia uiro pea au he ahakoa toa, I had, I, e la he pānga hou mai me pānga hou atu. E? For example, Rex, o ku koe ngai, koe ngai project o tau peo o mai, wha hono ngai whi account ma ke hei aon. Te ulawa i lau was reconciled whi account ko toa pe. He kai ke o ku taimini au, me ai au, whakahela ia, e? Nga ki te lawyer, te peko, Te lawyer, te seo ke ba te eke pe ku hame au hoko, e? Ēngari mea ko ia ou totou nei ke hiki hake e Daumea pea rawa ke wawe koe ēngari mea ko Whelāwei ma ngā hī Potungāki ia. Ka ore wake te ore ka ore wake au ke toki hoko pewhai ngā tāpa e toki mea. Anei koe koe e anga koe e ngāoe a Ngāi Whanua i Mōrehu. Io, o kuna osi rakana tau, o Daumea kuna osi. Alang ta to i wawa ta ge in ta to. Ko me for example o moni ta ha pe. Ta mi no ke ati ta se ni ale. O wa ko fa pa nga. O wa fo ke o se tau pa fa o fo fo ma ta pa nga ui fo ke ko. Ko public account si fo e ti pe ti fa le le public account ha mo ha. Ko me ko ko fe fi tu fa miliona ko ko ke me. Ko me ko

o Māu anō. Koe koha mau inga ik pare mia ge koe mea ko ke eke ok hage koe mea ko ke mea ki a i ae to kanga ko ia ae Pangea Māmani i tunga ko ia o e a ko pehe ki e mo ui Filaweanga tonu e pea mai project e whakaho ko ia i i vava'u kai uma afo ki ai i Government ko uhi nga hage koe mea ko ke mea ki ai koe whakatātā ta koe koe whit whāmiri o nā koe tātā nā ki mai ia oe o to mo ua e ngai ta oe whiha kai pehe ia ko ha Ko ha Papa Rema i he i he pure anga o e aho ko ia ka mahu i nga o Pita te wha ko ia ka pau te te whoki ki ho o me a kai flave i pea mo e Potungao e a ko i e whe ma o ha whei tu ko ke nau hiki ke ai ko o si ma ona he pure anga ha whei tu ke hiki ke ai ko nga ko langa o e wharearea ko o. Ia na e whakahoko mai be ka te ao o ko ai ko nga kere kere whei tu se a to tai o te ke. Aro, thank you lava sio ai. Ka koe pehe mai be ba kia koe mo io koe na ta mai be io. Ko ngai pure ana. Ko ngai pure ana. E o ko ai ki na o hiki ai ba whakao ka be foke ai ui ve siti. E anga te au ka kongkere kere ko ia o life e unga ki e hoko atu ko e umea.

Nei whai I sainia nga agreement nga memorandum of understanding e in general pei ai pea mo e memorandum ke trade ko e tourism pea mo u heavy machinery ko e IMO ka manaaki foki ke homai nga i nga machine ki whai nga whakarerea ki uhala ko farm big ina wawe mai he tau whoo. Pēnei, nei, nei sai nei memorandum i a koe, ia, pēnei ai beba mo e whainga mārie ke, ke whai ai Pai Reto, e tara noa face to face pa mo e Vice Premier, pa mo nei kau delegation, pea moku mau tōro, e, pea koe, e ria koe nei mau tokan koe ki ai, whai ria hango fū, koe Court House, koe Whare Hopo, e Court House, i e, e, e whetū foki, e ria foki, koe di foki, e,

Ko e Site Walker Project, ko koe Sua Kaipē, ko Ruta Ngarere i Colony, pea, pea moe, pea moe tau i koia oe, oe whai toko kona tapu, e wai e ku no experience ano i, ano to i ai pa e moe nau ngai mea ngau e ala tokoni mai ai. Ko sport, e stadium e koe nei, E whai koe ke, ke langa koe nei tonga high school, nau ma u tā noa ki ai, ka hona whai ki mea u toi te whai mo ka hoko ia. Koe, nei e whakau kau o ki he, ki he, ki he langa ai, ai, ai training, ai training center ai. Ma u hinga eni ki a, ma u hinga eni ki he mea. Koe e whanki, whanki ia ko ia e whi mawai ai,

He uma ana te skill, ka koe tau mea ho te mini ka awe tau, e tau whanau ki ai, o kula he whamore, pai a whai tue ni tseng tahen, te nao a pil, pana tu kiom pena tu he taim whi mo ai pa fok, e ngari ngari, e vave ange ai, ai, ai, e tau, e tau laka ki o runga, pana mau te tano ke ema e 60, ke ema e 60 ke, ki he, ki ne whanonga koe ki he, ki he kahau,

I ono teu i kina o toru ka mata pe me ihe me ihe ako toka mu a o leleha ke ai pe mo e hala fononga koe a ka te whak mau i nga ia e taro te whito ki a ko me mo e mo ui koe e taha i nga hi ka we i nga o hanga uki longolongo a ai e fonua a Flaveihanga tonu ia pea mo e

i e, i e konga ko ia, pe koe, pe koe ku, pe he koe, i e ke ko tui ki ai as a Prime Minister, pe koe paremia ke, ke, ke taofi e oa e, oa te whakahoko atu e mea ko ia kurai ai, ai, ai rongoa, ai pa kukore whamore more te au ki he kai whanua, i he hoko ai mea ko ia o tau rongoa ai,

Ha, ha no right the decision. Ka pao pea ku kai ke loto taha e Kabineti tiwhea. Ma koe tiwhea, mana toi mina nei taha koe na tuku ia. Koe na tuku ia. Ae mea, ka hono ki whakamatapure pe ia. Ae mea ko ia ka, kai, wai whaka e anga ai, hoha ai a koe, wha mea ko mai ai ke mau kauhono, discussee, a consultation me ka kai ai ki tuku peke whainga koe na nau kore mai na ua whai e nau i mea ko ia tanau me ka kai to tongi a polokalama e reti o Eia ra kono ai mai no ka pae whakamaaopoopo o ko koe ki aha whainga o hinga e ki toi whai ai ha taata noa ki ka kai be consultation

ki he ki he kāpeneti. Ka koe ngā whako e whei tō ōna nake i he pore anga pea koe nui ko tau tokisi tō ami ei. Koe anga koe ko eke pe e au he koe anga e ngai whamatala ko ko mai o koe ko hana toki whakahuene ōna ki kāpeneti nei os whakahū pea i he pore anga koe nui ko tau si tō ami ei pe o kaha o manatoki ei. Nei whai pētara tā Noa, ka neke kē ki a au i ke kāpeneti. He aha, he aha ngā mahi ka neke ake pepa kāpeneti ia? Nei te kē a au, koe ka pai te kaha taua mai, ka neke ai ki Wihene au. Nei whai pētara tā Noa, e whanau ai pea au, mēnā e telefoni mai ki a te au, i he mea koe nei, ka neke kē ki ia mea ia. Nei te kei ki awa ke pai ke Kapeneti ena e hainga ni pau ke eha a miu ki aia ae atention i are ko e potunga ai mo we ka ke ro te ke u waka ia we ki he ki he angai whakahu mai mea koe ni e whai hu me kona mau tolu pena pena ia u u sio pe he wha teknikare me ngai pe koe health ki e mea he ni fo mai ki Kapeneti. Pēnā e toki tō koe ki tō whai kone consultation i, ka tātā anō mai ka ka ika ko ka ko pēpē ro tonga koi au tau au tau tanga noa e he e whai tō kona tapu e ahon koe ke utui o ku aonga ke tau tō tā anō e mea koe ni e tō lai angai ai whihi ai ka kai. Ko mahine me e koe ake ki te hoka tā whā taratā anō i ke ko mate ai pē ai

E lawa ki e tau hanga whakairo me te nena whakairo. Te whara, kua sino e koe ia o kai kia hano, hano ma whai whakalao ana. Pea e whai nga ta, pea ko hai te tau a, hai te hanga whakapaponga e patoa. Kua mea ia nei kai kei u tari ake kei hoko atu e patoa. Kua whoi concept pe ia o te te he ea, he kai ke lawa puke a ki ha ta o te tau whai pe toha o mea pe lelei pe koe, i he whoi. Ingoa ko ia, Ka, o kai ke lawa taha ia, o puke mai ai. Ke, ko nau toukou o Tumua, e lawa pea ki nau purina toga e ha ani i ia o whainga taha ia, whainga me. Ai te, ai te ope he, o wai wai wai, he, he kore mai, ai, ai, a mea group ko ia. Ma ko hono ua, o ku lahi he ngai mea whakalao ia, i siu whakalao ia ki he, ki he, tapu pepea moe.

Pea aku rahi, ai ngai tūnga whakarau, kē ki lava ia ki whakapapau i, ka hae mea hoko ki Ngāhi Api ko ia. Nā, is fua, Oceana mai, hona Ngāhi, ka kore atu ake pure ana ia ara ki ai, i a Taimini. Ai au whē māu ia, ki koe hae tūnga whakarau e Ngāhi Eke ko ia. Ko Hono tolu, ko mea koe whē lawe mo i sia he upe.

Ki si, ki si a he upe. Aia koe mea koe au paupe ke whai hono, hono toi sioki ai. Ae konga ko ia, E hono whakahoa, ke marae tapulu, pe oku kei, oku kei whakalao kai ngaoi ko ia pe kai. Koe, koe, koe, koe, koe Isu koe, oe, oe, oe konga e taha oe paka, wai konga ia ai? Koe ko nga ia o Pangopango, o Pangopango, ka tawala ki ai o nga ki ai koe Paaka. Aia, o pau ki e ki e toe whai pa mo e mo e nga ki ai e na we sia mo kong kere kere ko ta to i i Pangopango nei whai fo ki fe tong i pe e tai mo tu po fa. Ai ko i siu ko ia ko pau pe ki ki ke whengai o ta wa mo Pangopango ke ke tu le le i he konga ko ia.

Pea koe liability, third parties liability, ko ia ke pureanga, o to tonu ia ke māu e mea koe, o to tonu ke aha kau reo ia ke nau reo. Kau e reo fo kau pau koe kere kere ko ia koe kere kere ko si hao hao au ko mea pea pureanga. Ka, ka koe tunga koe taimini, o kai ke aha kau ngāo ia ke nau reo, koe, koe, koe tū koe ngai rua vai koe ai, koe, utai mai mea whakarao ai, Ki te arotonga ake ki he safety pea me malo ai ka kai koia tena o koia o ngawe ake ae paaka pae malawa ke whakairo ai pure ana i he konga koia me maha koe i siu whakaosi koe o te ike ke hok koia ae konga kere kere koia koe pa ake whakapure ana ke ahe no lao pea moana ka setei. Kua paa ki whakapurea ana. Pehene tu ko ia ou tau mau mau la o tau toru he tau oki ai. Pea ko ia ai oku ko tau mamahi foki e purea lao i he tau mea ko toa pie, pea ko ia ai oku oku ou to tonu ia ke ke ki taimi e tau oki ai ka leke whakamaala ala ko toa Hai ngahi mea koe ni. Hai pa koe tui koe, koe, koe, koe, koe taha ia ngahi uhinga, me whai atu utu oni koe ni ki he, ki he pa ke, o, o ki ka whai e kai ne te awa no wha. Oh ia. E kai te awa no wha. Pea koe tui, o ku, o to tonu, lahe no ngahi mea whakalao, ke whenga ke whakamau, ke mau, pea toki, tau au ngawe a ki o ku.

Pea ko hono toko atu me he wheito ona ka koe take au e pore anga o ku tokoni au pito i e ke mahino pea kei ke ngatai pea fie marie ai mo i ka kai o fonoa tata o te white ngai ka veinga koia o whai hono taranga i pea koe ka katoia e polokalama mo e i pare mea koia o tonga toke tampo hiva atu e one toa whakatawange pena au takilelei atu ko au katarina tohi ko au whatu.